It's just a home game for us, and you've got to look to win all your home games. So, you know, people are talking about us as if we're uh, relegation candidates already. You know, we're four games into the season. So, once we settle down, we'll be all right.
Dos am panic, dweud gwir. E, da ni'n gwybod bod ni wedi cael gem anodd. Da ni wedi curo Porthmadog yn y Lwsmos Cup. Felly, da ni'n gwybod bod ni'n gellu curo tîmau o safon yn y lig. Wedyn, mae heddiw yn mynd i fod yn ddiddorol iawn yn Nefyn Castellnedd.
Ar ôl cychwyn digon anodd i'r tymor i'r ddau dîm yma ar barc hyfryd Llandarsi, bydd y ddau newydd ddafodiad yn trio profi gwerth. Llangefni yn ei glas a'r tîm cartre Castell-nedd yn ei melyn. A dyma fo fan hyn, prif ymysodwr y tîm cartref Andrew Hill. Eisoes wedi canfod y rhwyd tair gwaith y tymor yma mewn pedair gêm. Chris Jones ar hediad tu ôl i'r amddiffyn, tu ôl i Lee Bevan. Jones yn ei thorri yn ôl. A mi o Bevan yn ôl i amddiffyn. Lee Bevan wedi cael ei guro. Ond gwaith da gen Chris Jones yn wreiddiol. Ochr yna fo, trwy'r ddau ohonyn nhw, heibio Lee Bevan, ond erbyn bod y croesiad yn dod i fewn, oedd Bevan yn ôl i glirio. Gigona as y postyn a gosa o peneb yn dda, yn hanner clirio, a dim cweit! A mae o fewn rwan, a mae'r lluman i fyny yn yr awyr! Wel, doedd y cliriad ddim digon da nag oedd A dyna greodd y broblem. O, dyma'r croesiad a greodd y broblem. O, yr ergyd yn erbyn y trawst ac yna yn cam sefyll gan Sean Parry wrth iddo fo geisio gwthio'r bel i gefn yr hwyd. Wel, Peter Nicholas, un o'r dorf yma prynhawn yma, falch o berfformiad i dîm neithiwr Llanelli yn curo Aberystwyth neithiwr. Gewch chi weld i chefbwyntio ar gêm yna yn ail hanner yr rhaglen. Ugiau munud wedi chwarae. Cyfnod da i Gastell-nedd. Yr ergyd o bell! Wel, yn dod o ddiwch Richard French ar ei droed chwith. Dim ond hanner cyfle oedd ei angen. Ac oedd yr amddiffyn yn chwilio am y bel, chwilio am y dyn, ond heibio ar y postyn. Mae gyfle am groesiad. O, pendiad yn bwysig yn at y post yn pellach mae'n mynd ac o'na gyfle fanna yn sicr i Jarrod Price oherwydd doedd y pendiad ddim digon awdurdodol. Oddi ar dop y pen, Price ar y postyn y pellaf ac yna roedd Price a lleodd y golwr Hill ar ôl beniad ac ar y postyn pellaf mae Jared Price. Price unwaith eto. Ôl beniad, creu y cyfle, oedd y golwr wedi gwneud pethau'n anodd a gwaith da gyda fo hefyd. Yn dod allan, gwneud yr ongl yn fach a gwaith amddiffyn da gan Simon Williams yn y gôl. Munud olaf yr hanner cyntaf. Credu bod yna lawer o amser ar gyfer anafiadau. Funud efallai. Ac yn troi mae Chris Jones. Mae yna gymorth iddo fo gan Darren Thomas. Ac ar y postyn agosaf, bron iddyn nhw greu lle i Richard Hughes. Mi oedd y croesiad yna yn creu pob math o gwestiynau yng nghanol yr amddiffyn. Bel dod at Pocket. Yn ôl at Bevan. O, oh, Bevan yn gofyn gormod. Owain Gwynedd. Wel, oedd y bas i fod tu ôl i'r amddiffyn. Ond maen nhw wedi gwneud yn dda i adennill y meddiant. Chris Jones yn croesi postyn pellaf, wel! Mae'r cyfle ar y postyn pellaf, Darren Thomas ar ben ei hun, a gergyd isel yn y diwedd, nid cweit cystal, ond yn amddiffyn ar chwâl doedd e'n. Gornel sydyn, na, pwyllwch, meddai pawb. Siw Matty Rees yn paratoi gymryd y, y gigornel yma. O, mi oedd honna'n creu cyfle ardderchog i Lee Bevan. A Lee Bevan yn codi a'i beniad o yn syth at y golwr Simon Williams. Allu Williams at Evans, gynt o Wrexham, off Madog. Sy'n neb o'i flaen o, dyna broblem fwyaf Llangefni. Yr yw bod nhw'n gofyn llawer gan y dyn yma, Chris Jones. Gorau dal y bel i fyny ac aros am gymorth. Rwan tan mae'r cymorth wedi cyrraedd. A bellach mae o yna gan Darren Thomas. Thomas ar ergyd! Arbediad da gan Craig Morris. Darren Thomas yn cael y cyfle. Tamer Eilydd, Carl Shaw, mae'n creu ambell i broblem. Chwech o chwaraewyr yn ei melyn o gwmpas yn troi ac yn trosi. Ceisio greu lle, a mae'r eilydd Carl Shaw wedi cyrraedd yna. Mi oedd y symudiad yn wych, a mae Carl Shaw yn y nefoedd. Mi oedd yr ymysodwyr yn troi ac yn trosi, Ar ei eilydd gyrhaeddodd yna Carl Shaw ac roedd hi'n anodd i'r amddiffyn yn doedd, ond oedd Shaw wedi dod o nunlle i sgorio'r gol gyntaf. Gwaith da gan y rheolwr hefyd yn newid ac yn cael Carl Shaw yn y llinell blaen. Gady Jones, tybed ydy o'n mynd i newid pethau a'i dîm o bellach ar ei hôl hi, a llai na 20 munud i fynd. Rob Foland ar gic a golwr yn meddwl dod, mi ddoth a mi ath yn ei ôl. Lwcus bod e wedi gwneud hynny, a hefyd mae Pocket wedi ceisio lledu'r chwarae allan fan hyn. A'r ergyd unwaith eto gan Carl Shaw. Mae Shaw wedi gwneud gwahaniaeth ys pan mae wedi ymuno â'r chwarae. O, mae'r eili drwodd fan hyn, mae Ceirwyn Roberts ar draws Rwan ta, cyfle fan hyn i Chris Jones troi ar Arthur yn taro'r postyn gan Dylan Owen. Wel dyna gyfle gorau Llangefni cyn pelled. Drychwch ar ergyd yna gan Dylan Owen. Prydwm yn tacluso yng nghanol y cae, y bêl at yr eilydd ac yna at yr eilydd arall, Shaw, Shaw a fast drwodd at Richard French! Richard French ar gol efo 12 munud yn weddill, sydd mae'n debyg mynd i roi y fuddugoliaeth i'r tîm cartre. Ond Shaw fan hyn yn gweld yr hediad ac yna pas ardderchog, cyfle ardderchog a French yn dyblu'r fantais. Castell-nedd 2, Llangefni dim. A beth sy'n digwydd ydy bod yr ymosodwyr yn troi ac yn trosi ac yn ceisio colli'r amddiffynwyr Ac at y postyn pellter eith hwnna. Ond dyna ni, mae'r dyfarnwr, Mr Brian James, wedi rhoi i chwi yn ei geg am y tro olaf. Sio yr eilydd gath y cynta i bresenoldeb yn creu y broblem ac y manteisio ar hynny. i roi y fantais i'r tîm cartref, a wedyn mi ddoth yr ail, Richard French gath yr ail, Sean chwarae rhan allweddol efo pas ardderchog ar fuddugoliaeth yma yn Barc Llandarsi i'r tîm cartref, Castell-nedd 2, Llangefni dim.

When we got him there, we know, you know, by sticking him on, he can get us something. So, and that's what he's gone and done today. Yeah, it's great.
Uh, nice to get first goal of the season, certainly at home, and obviously three points is vital for us. Y gred ydy, efallai bod yna lig o fewn lig yn y gyngrair um, da ni yn. A ti'n gorau guro'r games yn dy lig bach di, a mae Castell Nedd yn un o'r teams yn yn lig ni, ond wedi dweud hynna, um, gen i ni siawns da o weithio ar Yy, pla bach a dwi siŵr newn ni roi gem gwell iddyn nhw cartra yn Llangefni.